ma agradaa sɛ ɔno ɔmfa piece bia mu ɔwusu bɛmpa yɛkɔ ayi na ɔbɛ hug yɛn nam sɛ ah nti wani da hɔ ne nkwa si yɛn mu ɔ sɛ ɔsakyerɛ ayie paa mɛ release no adeɛ a mɛyɛ Dr. Bawumia wɔ kurom ha no ɔ ɔsɛ ɔbɛ sɛ ɔyɛ president ɛwɔ kurom ha we shall see. Abusua aha yɛ Ghana Diaspora TV na mekae wo sɛ wobɛ subscribe na wahyɛ na afoforɔ nso so anya bi ahwɛ. Abusua sa ba bi mmea ntoa so yɛ part two no ana yɛde aba no na abusua ɛfɛ aso as dega akɔka ama no akɔka ɛyɛ Dr. Bawumia ei sɛ ɔpɛ dɛ osu bɛmpa ɛkuoko apae na ɛnyɛ ɔno nko yes chairman wontumi nso so anya miss call saa nso ana former IGP Dampare Ɔno nso so anya missed call ha, kyerɛ sɛ ɛyɛ Rev. Owusu Bɛmpa. Watoto bi ama ne wɔn nyinaa, kyerɛ sɛ wote mu sɛ ɛyɛ Rev. Owusu Bɛmpa, n'ani abere papaapa, kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. Na abusua mɛsrɛ wo sɛ ɛno deɛ wobɛmia wo subscribe button no mia bell no a ɛwɔ nkyɛn, like video no nso so na biribiara ɛnyɛ kamakama paa. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ sɛ ɔpɛn Owusu Bɛmpa ɔne Kwaku Anan anya beef bi wɔ social media no so. Na beef koro yi a na akɔtwetwe nsɛnsɛm bebree na ɛde reba. Na abusua Rev. Owusu Bɛmpa baeɛ a na ɔba bɛ reply Kwaku Anan na ɔtutuu bi de maa Maame Ngige wieɛ no, kyerɛ sɛ ɔde Afie Aso Asdega deɛ ama no because Wobɛkae sɛ mede video bi bae a na Afia Schwarzenegger a ɔse ɔbɔ mpaeɛ de ama Rev Owusu Bempah a na kyesɛ ɔkyɛ sɛ gyimii ne nkwaseasɛm no sɛ me peduasa ɛdɔɔso dodo nti ɔbɔ mpaeɛ ama no na Nyankopɔn ɛmfa ne nsa ɛnka no na ɔnsesa ɛmfiri ɛyɛ ne suban mu no abusua wokae saa picture wei yes picture wei a na Agrada ɛne ɛyɛ Rev Owusu Bempah a wotumi sɛ ɔma bam kama kama paa kyesɛ wahage no na wotumi sɛ ɛfɛ paa Rev Owusu Bempah agyina saa picture wei so de aka asɛm bi de afa Agrada Kɔ a wakɔ akɔda mu wɔ ɛyɛ nsawɔ mu no, abusua, ɔkyerɛ mu a ɔnim ho bi na ɔde mu nkyerɛ mu no aba. Yɛbɛkɔ akɔ akɔ akɔtie. Saa nso so na akyɛ ma wontu bi. Ɛɛm, kyerɛ sɛ Rev. Owusu Bɛmpa kyerɛ mu a, kyerɛ sɛ wɔahyɛ no abufuo akyɛ. Na nneɛma bi a ɛkɔ ɔkɔ so no, ɔno nso kyerɛ sɛ wɔakyerɛkyerɛ mu. Abusua, yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔhwɛ teaser no ankasa mmra. Yɛba a, nsɛm no ankasa no yɛbɛbɔ de awura mu, na afei deɛ nkyerɛ mu no yɛagye. Hwɛ, afie asoasenega so. Hwɛ, meka kyerɛ wo, hwɛ,

Wo keke nso ɔsɔfo na odi gya tɛm na ɔsɔfo na ne bu afu na ɔsɔfo. Me ba cho papa. Elisha bu fu ye. Wan fre sisiri. Elijah bu fu ye. Wan fre gyan fri so. Moses bu fu ye wan kasa ma asase ampa ma nipa anko cho. Yesu bu fu ye. Wan ni di atɛm. Kwasiafo wo. Saa na akoa bi tete me. Saa na akoa bi tete me fem chama wuntumi. Ɔtete me saa. Na me dɛ. Wo tete me. Nna mede abufuo nam se saa meyɛ nneɛma ɔsɔfo mehyɛɛ dɛ nam se mo mɛma mo ahwehwe hɛ mo bɛhwehwie bi ebi nsi da wɔ ho abufuo nti mɛma ɔpate na hwehwie bi ɔmo werɛ mfi da deɛ mo de ayɛ me nyinaa mo aba bɛpa me kyɛw mo san provoke me ɔsɔfo apa mekyerɛ ɔmo nyansa mese mɛkɔ asante region hmm. na meduru hɔ no mɔbɛhɛ sɛ nnipa bɛto aba ɔmo na ɔmo fi sɛ mebɛtena kama aba na kyɛn ma ɔntumi kura metena kama nkontumi nsɔpɔ me ah me nkɔmɔ se megye di na wo kyɛn ma ɔntumi wɔ kyɛn ma ɔntumi na megye di na wo yɛ baby ɔsɔfo Ayansafo pa ne nkurɔfoɔ bi di na ɔgana kurom ha no. Wote aseɛ? Ana wofi sɛ mi so a? Hmm. Sɔfo, mi nsɔ o. Wofi sɛ mi so a? Ɔsɔfo. Apa. Kwaku anan sɛ ɔde meeme kɔ court na asɛm na atwa mu no ɔkɔ akɔ ɔsɔfo yɛ dɛ. Kɔkanya wabɔ dam wasiato ɔsɔfo kasa na mentie na menyɛ na menkɔ sɛ sɛ kwa mebɛgya atɛm didie na mastate abɔ mpayɛ akrahye krahye nkurɔfoɔ hmm. kwakwa na mɛkrahye no Sia nyina te Ghana ha sɛ ɔse ɔyɛ bɛma. Meyɛ sure sɛ deɛ meka yi obi bɛba bɛyɛ tu no ɔwɔ sumɛ mpo ntumi yɛ hwee. Wo yɛ nyina wɔ ha nyɛ saa na agradaa yɛ yɛ yɛ sɔfo mo nyina agradaa yɛ yɛ yɛ na mehwɛ ne din ɔyɛ yɛ na ɛɛ hmm. yɛ kɔɛ yi na ɔbɛ hage yɛ nam sɛ ɛɛ nti wani da hɔ nti wo nim nyansa sɛ nipa mu bituma ba bɛ hage me na kyɛ sɛ wo ankasa wo nim sɛ deɛ wo yɛ no ɛnyɛ

Ɔse mogya gyina John Mahama nsɛm. Ɛnɛ John Aye. Mahama na esi n'asɔredan. Wɔmmɔ ne ho dua sɛ meboa. Mhm. Wɔmfa anointing oil mmɔ ne ho dua. Ɔmfa Bible ni nse sɛ ɛfiri last year besi nnɛ NDC foɔ mma ne sika nni a. Ɔmo mma no paa. Ɔnni nse. Ɔmmɔ dua. Asɛm bɛn ni? Naa bɛ didi ba o mi atɛ ma hia permission wɔ me hɔ. Ɛna ɛyɛ me nwanwa no. Ah. Wagye me dodo, wagye me too much. O na wan so na ɛfɛfɛ me. Wagye me paa. Nsɛm hunu bɛɛ no no. Na wo wo se ɔpɛ kwan ahyɛ nkɔmtorɔ. Ɛno a na ɔpɛ kwan. Na ɔno no nafu na ɔde nam. Sɛ, sie. Wakɔgye sika. Ɔbɛkɔtena Kennedy office atwerɛtwerɛ nkɔmhyɛ no. Jollof, wɔn mu a squad no baako de nkɔmhyɛ no sie o. Ɔbɛkɔtena Kennedy office atwerɛtwerɛ nkɔmhyɛ. Nkɔmhyɛ no ɛliki. John Mahama din wom, Bawumia din wom, ɛɛ foɔ wom. Mema mo headlines no. Mema mo headlines no. Headline, nkɔmhyɛ headline no, Kofoɔ bɛwu, ɛwom. Because Kofoɔ supporte Bawumia, nti ɔbɛwu, ɛwom. Nkɔmhyɛ no, John Mahama deɛ wɔ mu, because wɔn pɛ kakra agye wɔn hɔ, ɛmma, nti wɔn de article ɛbɛto ne so. Mepatwɔ, Professor Nana Jane Opoku, ɔwɔ mu. Agenda ɛda maame no so. Otumfoɔ Osei Tutu agenda ɛda no so. Mahmoud Bawumia, Mahmoud Bawumia mpo deɛ, wɔn ankasa mmom ahu sɛ wɔn akɔtena ase akɔka ne ho asɛm. Because sɛ nte saa a, mo mu. Fi wate. Kwasi yɛnyi mu. Afei kɔyɛ ba wo nua deɛ ɔbɛyɛ no. Papa panyini kwasea onipa a wanyini agya n'adwene sɛ ɔwusu bɛmpa na ɛka wo te wɔ me mɛka wo na watwe ka me ɛsrɛ anim sɛ wopa afi a woyɛ wopa aka me na me nkɔ didi ba wo nua atɛm na abɛkɔ kɔ didi ba wo nua atɛm a wohia me na mabɛka wo kɔ didi n'atɛm dada kɔ didi n'atɛm dada Monkae Bible nti na nkwaseafoɔ wei regye mo mu sika de di twɛ. Monkae Bible nti na nkwaseafoɔ ayarefoɔ Ghana asɔfoɔ wɔn mu 80 percent wɔn bɔ wi. Wɔn nom a wɔdi tɔfe wɔn supply a yɛfrɛ no Amos me na mede ne maa wɔn. 80 percent wi ho adwuma deɛ wɔn bɔ wi no wɔn nom nsa wɔkyɛ bi. Wote hɔ, wonnom wi, wonnom nsa. Wofe wommɔ adwaman. Wɔn mo nom wi, wɔn mo wɔn mo nom nsa, edi wi tɔfe, edi nkwara, di church members. Wote hɔ, wonnom wi, wonnom nsa, wommɔ adwaman. Ɛdeɛ na ɛyɛ wo sɛ wobɔ mpaeɛ a Onyame ntie no ɔno ne deɛ na nyame bɛtie no fast bible na monim akenkan na monim deɛ what the word of God says pertaining your life ɛna nkwaseafo wei na mo so abɛyɛ adefoɔ ɔnso bɛmpa wotwerɛ ogu hɔ a na ɔnna se nyame abie n'ani yɛ nyame mie n'ani no ɔnkan borɔfo adeɛ gu hɔ a wɔnim twerɛ wɔnim kenkan ne se kwasea no wamfana nkɔ sukuu Hye me twaba no saa bɛsi w'agya mu pa na na atekaw me na ɔde kakyɛma no awura twa anim ɛno a yɛdi ne bɛyɛ three hours na mote asɔre dɛm mote asɔre dɛm ɛne mo sɔfo kwasea no yes ɛnɛ nyamesɛm ne yɛdeɛ ɛfi ahwɛ asene ka na mosom me no nso deɛ monya nwieɛ just the time na na mosom me no na ɛnyɛ mo nkwa na na mo som me na me wura nso som me twɛ ɛno a metwa fa nneɛma mu mmea no tumi sɛ me ho ayɛ me sɛ fam yɛdi me ama me kra fia awurade nyankopɔn ɛno a mesɛ mesesere saa yɛ bɛm subae saa time na na mo ne mo sɔfo kwasea no ɛdiscuss me no ne yɛ remetwa mu remetwa ba yɛtu metwa ba no atoɔ de ama me na meteɛ me wura baby fuck me like a hall no no so so nea wonya aka saa deɛ a ɛdɛ gbɛgbɛgbɛgbɛgbɛ yɛwɔ me dɔgi wotu sɛ kɔteɛ na ɛfa me mene mu aba na mosɔfoɔ no wonya twɛn ni nti wayɛ miserable Wɔnya twɛn ni, ne yɛakɔma no kakra sɛ ɔmmɛdi Bawumia atɛm. Ɔnso bɛmpa, yɛama no kakra sɛ ɔmmɛdi Bawumia atɛm na ɔnya baabi amfa nti no, ɛɛ mokɔdu asɔre dɛm no, hwan na yɛbɛka ne ho asɛm? Afia Schwarzenegger. Mepɛ sɛ deɛ yɛ a na mofa kaa kɔsom me no, mepɛ no saa. Medɔ Nyame. Medɔ Nyame. Mete sɛ asɔfoɔ no, mokɔ asɔre no, me na wɔn discuss me a na mayɛ sei. because in all truthness me na mokɔsom me ɛne nso meyɛ nyame ba mosom me bieɛ just that mene hwia mɛyɛ stupid people moyɛ very stupid people also member church members moyɛ nkwasiafoɔ Mo yɛ mmoa yɛ nnwan. Wo nso bɛmpa church members. Mo yɛ nkwaseafo a mo nim nyansa. Wo a wotumi koto mo a wo nso bɛmpa tene ne nsa wɔ wo so sɛ ɔbɔ mpa yɛ. W'adwene emu ɔha ɛte sɛ tissue. W'aboa nti na wobrɛ w'abrabɔ mu. W'aboa. Wo sɔfo ti wɔn mpaebɔ ho hia no. Wobɛkɔ a wo nso bɛmpa fie teɛ. Ɔwo nso bɛmpa ɔfrɛfrɛ n'asɔrefoɔ no na wɔn abɛgyina fie hɔ. na ɔmo bɔ mpaeɛ hyɛ ne ne ne ne na me ne ne hyɛ me me ne ne te ne hɔ na yɛdi twa ho nkɔmɔ ɛne nkoro like kɔnkɔnsan se mehia na asafo nketa ne gya hedere yedere leyere shikalawa bɛbɛbɛbɛ bɛkɛlɛbɛ yɛbɛbɛbɛ na mpamakyɛ o ɛno nso yɛ question baako sɛ mobɔ mpaeɛ no mo anyɛ sei na yɛ a na nyame ntie o ɛno no mo ahe hama anyɛ sei